Bi navê Xwedayê mezinî diluvan, xwişk û birayê ezîz, silavê Xwedê li we, careke dî em bi hev re hatine bernamekî nû di bernameyê Peyamê de. Piştî çend roj e heştê Adarê ye. Heştê Adarê roja jina ya nav netewî. Rojek ji wan re hatiye texsîskirin di salê de ji bo xatirê îşaretê li heqê wan û cihê wan a û mekaneta wan a di civakê de. Li seraserî jîhanê cemîê welata vê rojê jî pîroz dikin. Di peyamê de em dixwazin vê cejnê jî pîroz bikin. Em gulekê destpêkê de wek însan ji xanima xwe re jî ez rê dikim û ji jinên Kurdistanê tevayî re jî em gulekê di peyamê de û di kurdiyekê de ji wan re rê dikin. Di dînê îslamê de rojek nîne ji bo xatirê gotê şîretekê bikê û rojê dî Ti mafûî ji te nayê xwestin ku tu vê şîra taha bikî. Ji ber ku rojê mirovê mu'min, rojê mirovê behwermend hemû rojî wîna cihê û dema ku başiyê bikê û şîreta xêrê bikê. Ji ber vê yekê di dînê Îslamê de roja jina nîna. Ji ber ku hemû rojê mirovê musulman roja jina ye. Lê demê ku însan, civak, bi xetera tiştekî bihsê û ji bo xatirê îşaretê bike di ji mekanet û maf û heqê tiştekî û rojekê jê re texsîs dike, ez dibînim ku ji heqê mirovê misilmane jî Ku alîkar bê di wê rojê de û wê rojê jî nerîna xwe bidê diyarkirin. Tevlû ku milet vê roja hana destnîşan kirine, xizmetê dikin ji wê nerîna min re jî. Ji ber ku mekanet û cihê jinê di civakê de tiştekî gelkî pêwîst e di dînê îslamê de. Di demê ku milet rojekê texsîs dikin ji bo xatirê şîretê lev bikin û bidine diyarkirin cihê jina û mekaneta jina, heqê jina, mafê jina, ez dibînim ku mirovê mu'min, mirovê musilman gerek pişta xwe nedê karê xelkê. Gerek destê xelkê bigirê madam ku ez û wan e digihîne yek armanc û yek hedef. Tevlû ku xîlafek nebeyna me de heye, dibê ku ew vî karê ha dikin ji bo dinyayê tenê. Lê em wek Musulman, wextê ku em cihê jina didine diyarkirin û ew mekaneta laîqî wa em didine destnîşankirin, ji bo xatirê dinyayê û ji bo xatirê exretê, ji ber ku emrê Xwedê û pêxemberî wî ye. Ji ber vê yekê rastî di peyamê de me jî xwest ku em Roja Jina jî pîroz bikin. Lê ji ber ku bernameyê me kete roj berî wê rojê de em berî Roja Jina em gula rê dikin. Rastî berî ku ez bidime diyarkirin mekanet û cih û qîmetê jina di dînê Îslamê de, Pêwîste ku ez bidime diyarkirin mekanet û cihê jina berî misilmaniyê. Ji ber ku wextê ku em bixwazin ferqiya misilmantiyê û ji nemisilmantiyê bidine naskirin, dibê ku îtîla ame li ser wê civakê jî hebe. Û rastî jî ez naxwazim ji we re gelek nimûna bênim. Ez ê îktîfa bikim Bi kurtayî ku ez were bêjim, jin berî Îslamê mîna eşyaekî bû ke qîmet jê re nebû, dihate kirîn û firotin. Jê zêdetir însan zilam ji xwe re weke eyb û ar didît. Demê ku mizgînî jê re dihate kirin, jina te keç te re anî. Ew mizgîniya hane ne mizgînî lê mêze dikir. Bi eyb û arê dihsa. Û ayeta Qur'ana pîroz jî îşaret li vî adet û kulturê ha kiriye berî Îslamê. Demê ku dibêjê.

Dimêne heyirî. Çi karî bike di vê mizgîniya nexêrê de li gor axiftina wî ne? Çi bike? Vê keça hana bi saxîtî bixe bin ax yan jî wê sax bihêle û qîma xwe bi eyb û arê bêne? Ev mizgîniya ku jê re hate kirin ku jina wî ne keçek jê re anî. Bi saxîtî ber bixê bin axê de, ji ber ku ji kultûrê ereba eyb û ar didîtin demê ku pîreka wî ne keçekê jê re bênê. Ji ber wê ye ku ji kultûra wê ne, ji kultûra wan ne keçê xwe bi saxîtî derbas dikirine bin ax, çalak dikolan û bi saxîtî di berdanê de heta ku difatisî wefat dikir. Û ayeta Quranê ya dî îşare dikir li vê koncal awa ku dihate kurt ke kolan û keç bi saxîtî di berdanê de. Demê ku ayeta Quranê dibêjî, Ve îzel mew'ûdetu su'ilet bi eyyi zenbin qutilet. Demê roja qiyametê Ew keça ku bînax bû, Roja Qiyametê pirsyar dike ya Xweda, Ez bi çi gunehî hatime kuştin? Bi çi gunehî bavê min heqê min di jiyanê de ji min stand? Bi vî rengî ereba teamul kir. Û ez karim ji we re bêjim ne ereb tenê wilo bûn. Di gelek olê başqe de û di gelek civakê başqe de jin bi xirabî lê mêze dikirin. Di gelek ola de hûn dikarin li kitêbê wan jî vegerin. Demê ku jin dikete adeta xwe de dewra xwe de bêlimêjiya de teamul lema pêr dihate kirin. Diçû rexekî ji malê heta demê ku firaxa wê xwarina wê jê re tanîn bi destê wê ne danê de. Ji ber ku ditirsan wextê ku destê wê teslîm bikin, bi destê wan e li destê wê bikeve, îtîbar dikirin necis e. Laşê wê necis e, çênabe destê wê bigihê destê me. Ji ber wê yekê xwarina wê wilo jê re tavêtin ber destê wê ne. Lê wextê ku Îslam hat, wekî dînê Îslamê hat, bi rengekî dî li jinê meyze kir. Dînê Îslamê, Qur'ana Pîroz, lefzê dayikê bîst û sê cara di Qur'ana Pîroz de hatiye. Lafzê jinê şazdeh cara di Qur'ana pîroz de hatiye. Lafzê xuşkê ku jin e ew jî yazdeh cara di Qur'ana pîroz de hatiye. Û dînê Îslamê mekanet û menzîlet ya jinê da diyarkirin û da dî nîşankirin ku jin çi kes e. Jin, dayika te ye. Jin, xwişka te ye. Jin, keça te ye. Jin, hevala te ye, şirîka te yê di jiyana te de. Ji ber wê ye ke dînê Îslamê qîmetê van tişta heme da da diyarkirin. Qîmetê jinê da diyarkirin wek dê. Demê ku Pêxember aleyhi selatü ve selam got, El cennetu tehte aqdamil ummehat, Biheşt bin piyê dayika ye. Û demê ku sehabîkî pêxember eleyhî selatû we selam hat ji pêxember pirsyar dike, Ya Resûlê Xwedê, kîjan, kes, pêwîstir e ku ez muamela xwe pê re xweş bikim? Got dayika te. Got pişt re. Got dayika te. Got pişt re. Got dayika te. Got paşî. Got bavê te. Piştî sê caran Pêxember eleyhî selatû weselam jê re dibêje dayîka te, dayîka te, dayîka te, cara sî ya jê re got go bavê te. Dînê Îslamê qîmetê jinê da diyarkirin wek jin, wek şirîka te, diya zarokê te. Demê go Pêxember eleyhî selatû weselam got.

Pêxember aleyhîsselatu wesselam dibê karê malê ji Aîşe re dikir. Karê malê ew ê ku gelek zilamê me wek eybê ji xwe re hesêb dikin. Nikarê rajê firaxekî ji erdê, nikarê rajê kurê xwe biseknênê, nikarê wextê ku pîreka wî nesax dikevê, dikevê haletekê de feqîr e westiye ye, nikarê alî karîkê û şixulekî di mal de bikê. Pêxemberê me şixulê malê dikir bi Aîşe re

Dibe kesê ku guh bide keçê xwe di keçî wî hebin. Guh bide wana heta ku ev keçê hana balix bibin, mezin bibin û başiyê bi wa re bike, teamulekî hesen bi wa re bike. Pêxember eleyhî selatû we selam tê dibêje, Dibe roja qiyametê ez û wî na cîranê hebin weke va herdu tilha. Pêxemberê me eleyhî selatû we selam. Demê ku keça wî Fatîme dihate dev wî ne, dihate civata wî ne, Pêxember aleyhi selatü weselam ji ber wê dirabû û ew maçî dikir û dirûnan direx xwe de. Kîj me vê teamulê bi keçê xwe re dike? Ava dînê Îslamê wextê ku mekaneta jina da diyarkirin.

Zanebûn wacib e û ferz e li ser her mirovekî misilman û li ser her jinekî misilman. Demê ku ji Pêxember eleyhî selatû weselam pirsiyar kirine, Ya Resûlê Xwedê, tu gelek cara di axiftinê xwe de behsa zilam dikî, tu behsa jinan nakî. Ma jin çawa ne? Pêxember eleyhî selatû weselam bersiv daye, Ennisâ'u şeqâ'iqur-rical, Jin wek xwişkê zilaman e, weke hev in, tu ferqîna beyna wan de nîne. Îlla ew ferqê ku Xwedê Teala di cismî de xistine navbeyna zilam û jina de. Ji bilên wan cudabûn ew ferqê ku Xwedê Teala xistine tebîeta laşê wa de wek jin wek mêr başqa ferqa wajev nîne. Dilimêj ser ji zilam û jina ferz e. Rojî li ser zilam û ser jina ferz e. Wacîbatê Îslamê li ser jin û ser zilam ferz e. Ew xerabiyê ku Xwedê Teala dînê Îslamê gotiye Musulmanan xwe dûr kin, ew na wacibe li ser zilam û li ser jinê ferqa wajev nîne. Dînê me Îslamê bi vî rengî qîmetê jinê dê diyar kirin. Wextê ku Pêxember aleyhî selatû weselam, xwestiye ku şîreta wî na ji misilmanan re ku çawa teamûlê bi jinê re bikin hedîseke wî heye. Lê mixabin gelek cara kes nema hedîsê pêxember yan netîca ku ziman nizanin yan ew naxwaze xwe bidê fêmkirin bi şaşîtî fêm dike. Pêxember aleyhi selatû weselam dibêje di hedîsa xwe de, Îstewsû bin nisâ'î xeyra, fe înnehunne xûliqne min dil'in e'wec. Divê hay jînka hebin. Ji ber ku ev jinê hane ji parsûkê xwar hatine çêkirin. Gelek kes vî hedîsê dikine kêmasî ji pêxember û dînê îslamê ku mekaneta jinê li cem wan nîn e. Lê ewna hedîsê temamî naxwînin. Ev parsûê xwar wezîfa wî herî giring ku hîmayeta dil bike. Ku ev parsûê xwar li vir neba, yekemîn derb li însan ketiba wê ketiba miriba, dilê wî wî sekinîba. Ev ne îşaret e ku Pêxember aleyhî selatû weselam dibêjê jin wezîfa wê hîmayeta dilê malê ye. Hîmayeta malbatê wezîfa jinê ye. Ji ber vê yekê Pêxember nefsa hedîsê de berdewam dike. Dibê demê ku tu bixwazî jiyana xwe bi xweşî bi vê jinê re derbas bikî, gerek tu kêfxweşiya xwe bi vê xwarbûnê bikî. Ev xwarbûn pêwîstîyekî wê heye. Ji ber ku pêxember dixwaze îşaret bike, aqil wek zilam fikrekî wî heye û wek jin fikrekî wî heye. Dibê ku demê got nerazî be bi wê cudabûna ku Xwedê Teala xistiye fikrê wê de û aqilê wê de, heke te xwest tu wê weke xwe bike, tu rast dike û wî hest tu wî rast bike, dibête şikand. Wa kesruha talaquha û şikandina wî hest tu wî pêxember teşbîh dike û şikandina wî ne ku telaq bikeve, ku telaq ket malbat xira dibe. Rastî bi vî rengî Pêxemberê me eleyhî selatu weselam û hedîsî wî na û ayeta Quranê mekanet û qîmet û cihê jina di civaka misilman de dê diyar kirin.